Into karibu naende ase echannel yaito y'Enseka y'Omogusii. Naende ntwagoka ase baria mwatotebia ng'a amarieta aya abagokirie, iga egotokonya egere twabaretere ebipindi biria mwanchete. Ase eng'encho twanyorire ng'a bado mwanchete amarieta aya, nkoragendereria tore ake. erinde tobaretere naende chimeaning chinde. Twarakwanire igoro y'amarieta y'ogotakerwa, iga are amange, amarieta y'ogotakerwa na amange, abana igo bagatakeirwe ase egusii, buna bono nkobaretera nde erieta Mbera. Mbera. Igo rigocha korwa ase erieta Embira. Ekero okoigwa Embira, igo emineti ng'a omonto nakwa bwango iga, oboina bokaremwa, akabekwa aroro, bono Embira yaye nekorete ki? Nereo. Bono naki yare konyarekana omonto oche korokwa Embira? Naende momanye ng'a mbeereri ritokorokwa nonye ne chikabira chinde nkorokwa bare, buna bono Abataita mbabwate erieta Mbela. Mbela nabemineti Mbeera buna riria riaito kabisa Mbeera ria seito. Omwana iga are korokwa Mbeera ase esabo yaye boika obwati iga. Omong'ina iga akona konyora abana basira, onyore omwana rero osira. Omwaka onde gose emiaka ebere gocha, omwana osira bono ocha konyora omwana orora ng'a oyo iga nkomotakera, naiga akomotakera ekiagera embeera ende nere isiko ere fresh. Omwana onde iga asira bwango iga, agatindekwa, embeera teramera. na omwana onde oiboirwe, bono bakumia ng'a gaki, kana barana kogenda iga, ekiagera omwana oyo osaberwa, obekwa aria ang'e ang'- ang'e na embere aria mbarabare, erinde otakerwa, bamoroke erieta mbera. Philosophically, mbera igo nkeri ng'a nonye ebirecha ebio, gose kende kekare ogegoita abana aba, kegocha kogekomorora giatebwa ng'a oyo kegweko ng'a oyo oyo mbera, nonye nkerokia giateba ng'a aye mbera nki ngoo igo ba that was the philosophical thinking bare korora ng'a tiga timoruke iga. Omo erieta rinde abagusii bare koruka omwana, erieta ndire rirorio ring'encho sana, mariachana. Timotheus agekwana kori Gusii ina abwo, Mariachana, omong'ina agakona konyora abana ba Sira, onyore omwana o Sira. Korende ekero ekonyorekana ng'a abana bakure bwango bwango, ase keri gekorokwa ng'a in successive, you know, series, in quick succession, erinde. Abagusii bateba ng'a oku nokoriachana. Ng'aki bakoriachana iga? Ng'aki basira bwango bwango oyomo orobe-ka noyonde? Igo bariachana. Bono ekero yatokire ng'a abana basirire iga as'okoriachana, omwana onde ocha gotoka, Erinde bamotakera, barora ng'a bono erieta ararokwe iga akorokwa Mariachana. Abamwabo mbariachana, bono oyo tokomoroka Mariachana, erinde esistemu eyio esire, ba bakorekanie esistemu eyio y'abana ba gusira omwana orokwe Mariachana. Erieta rinde ndire obana abatakere barenge korokwa. erieta Nyagesururu, gose erieta Bikundo, kware konyora onye abana barenge ko nagosira rioka rioka rioka, oyomo oche otakerwa, erinde abanto ekenyororo nonye omogeni onde ogoeta amanye ng'a omwana oyo iga atakeire, bamobekera alama ase omotwe, bamogingira etukia, bamanya gotiga etukia enyerere gochia igoro buna egekundo, egesururu. yakinanire buna egesururu keria ki'ekegunchururu, erinde monto onde bwensi ogoeta karorire ng'a omwana oyo iga atakeire, nonya ngosoria ende atagete korenta iga agotiga. Buna nabatebie, omwana oyo tari kona gochieserwa, gose onye abana bare kobutorigwa ebiboko, omonto akoba ng'a orache oake ekegunchururu, gose oake entabo. Igo igo moigwete ng'a gogokwana ntabo, oyio nomwana onde nere otakeiri. Abana bare korokwa Ntabo, oyio noyo otakeire, oyo ore korokwa Kegunchururu, naende nere orenge korokwa Bikundo, abwo tibarenge gochieserwa, abwo nabana batakeirwe.